U sinjuri biex nagħlqu b'daqsxejn messaġġ ta' ġid ukoll għandna magħna lil Kane mill-RGF insellmulek Kane. Bonġu, bonġu Daniel u Sander u grazzi talli lqajtuni hawn f'isem il-Fondazzjoni biex ngħid żewġ kelmiet matul dil-għodwa. Bonġu lilek.
Kane, l-RGF min huma? Fhemna ftit. Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli hija fondazzjoni parti mill-Awtorità Maltija għal-Logħob fejn nilqgħu fondi bit-tir li nsaħħu r-riċerka fejn jidħol il-vizzju tal-logħob, inkomplu naħdmu fuq il-kampanji edukattivi tagħna madwar l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, noffru alternattiva għall-vizzju tal-logħob u kif ukoll inkomplu nkunu ta' spalla għal min ibati mill-vizzju. F'liema sens? Aħna noffru s-servizz ta' għajnuna tagħna 1777 Li ku.
issa qed jindera dan numru wkoll u x'hekk Iva, jekk xi ħadd iva, hekk ikollu bżonn Jekk le, xi ħadd. Ekku.
niżżluh għax importanti jekk tafu li xi Kif ħadd. nista' nsaqsik hawn problema tal-logħob jekk ikun li nsaqsi leħew Malta? Ara, skont l-aħħar statistika li ħarġet l-Awtorità tal-Logħob għas-sena 2017, bejn wieħed u ieħor hemm wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija minn dawk li jilagħbu bi flus. Forsi meta taraha ma tarax daqshekk kbira, imma meta l-familji ta' dawk il-wieħed jew tnejn fil-mija jkunu għaddejjin minn ħafna problemi. Ekku, għandek qisu bejn 2,000 persuna u 3,000 persuna li qegħdin ibatu mill-vizzju tal-logħob. Hawnhekk mhux qiegħed biex nallarma lil ħadd, huma numri li huma mal-medja, qegħdin nimxu mal-medja tal-Unjoni Ewropea. L-għajnuna qiegħda hemmhekk u minn hawn inħeġġeġ lil dawk kollha li għaddejjin mill-vizzju tal-logħob imma mhux biss, anke lill-persuni tal-madwar dawk l-ivvizzjati. Biex jagħmlu kuntatt magħna, aħna għandna staff imħarreġ is-sena kollha. Mis-seba' ta' Jannar li għadda bdejnieh 24 siegħa s-servizz. Ċemplu wieħed seba' seba' seba' u hemmhekk se ssibu l-għajnuna kollha. Eżempju, llum kemm jiena u kemm intkom ħa mmorru ġo skola ħa nkunu qed nagħtu l-messaġġ tagħna anke lit-tfal minn studenti ċkejknin biex indaħħlulhom f'moħħhom biex joqogħdu attenti. Mhux qed ngħidu tagħmlux il-ħaġa imma oqogħdu attenti meta l-ħaġa tibda ssir iktar importanti minn affarijiet bażiċi fil-ħajja, hux hekk Kate? Hekk hu, hekk hu.
Aħna ndur l-iskel ta' Malta u Għawdex kollha għaliex aħna nemmnu li rridu Nittakiljaw il-problema minn età tenera. Infehmu lit-tfal tagħna x'inhuma kunċetti ta' logħob responsabbli, x'inhu logħob patoloġiku u logħob kompulsiv. Il-ħinijiet twal li t-tfal tagħna qegħdin iqattgħu jilagħbu dawn il-consoles u mhux biss. Jiġifieri minn hemmhekk tista' jkun li qed tibda, hux hekk, il-vizzju. Ekku, tibda tiftaħ it-tieqa bil-mod il-mod għall-vizzju tal-logħob. Aħna qegħdin hemm biex inkomplu nagħrfu lis-soċjetà hemm barra rigward dan il-vizzju. Prosit u grazzi Kane!
U grazzi wkoll talli toffru s-sapport tagħkom il-programmi li nagħmlu biex aħna nkomplu dejjem inwasslu l-messaġġ. L-aħħar ħaġa n-numru nerġgħu nfakkruh għax importanti ħafna li wieħed jirreġistrah. Iva mela e 1777. Tistgħu wkoll tużaw is-servizz taċ-chatline fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Jekk għandek bżonn l-għajnuna, tista' tfittixha b'mod anke anonimu fuq 1777 jew kellha kif qalilna Kane fuq iċ-ċell. Grazzi Kane! Grazzi lilkom u ġurnata tajba. Nirringrazzjawk tax-xogħol tiegħek u tal-kumplament tal-uffiċċju tagħkom.
Grazzi.